cathiam nakin pianthar biapi deuh phaisa nakin pianthar a biapi deuh nunsaunak zong in pianthar a biapi deuh a biapi cemmi cu jesuh ngei hi thiang thlarau co kha si hallelujah nang ta thlarau co lo hna in piangthar lo hna in kum na liam ding hi cu kan duh bak lo na pian thar lo si ahcun cucu thil vialte lakah thil sual cem a si caah na pian thar caan na ngeih lio caan ah Jesuh he i tong ve ti hi tu chun ah hrom kan duhmi si zu mawng nawn te na din kha maw nei nuamh bik caan a si si lo si le Mingala sawng puai i mawng nawn den nungak he nan rak len kha maw tu tiang na philh khawh lomi si Jesuh he nan i ton i khamnak na co ni kha ta lawmhnak ni ah chiah awk na ngei ve maw na piang thar maw ka ti piang thar he Bei tik ah sau tuk cang ka ngakchiat lio pin ka piangthar cang ah va mak ve zu na ding lo kuak na zu lo fel te na um ca piangthar nai rua so so se men lai kan pianthar caan hi i thei pa ok ani kan hngal lo mana a ruang cu bia ni cuti ka vun theinak cun kai kheng ti mi cu tete khan ok cu kan ngeih awk a ka ruah zeicahtiah cun nupi ṭhi le va ngeimi paohpaoh nih zeitindah nan nu he nan i um kan ti tikah i duh hram thawk nih chim awk ngei lomi hom kan um lo ciwi ah kan kal i hla kan vun sa i kan pa hi hlavoi vun thiam tuk do vun ti acting ka vun zo pakhan ka chuai tuk ama khangol lo khan ka zo ma khan kan i du be ti tal kha chimawk na ngai hau cu si lo e na piang thar maw ti thar ah khe sau tuk cang nanmah hna pianthar nan ceih ah khan cu ka pianthar sau tuk cang na piangthar na timi hi puak na zuk lo hoi hi si sual maw kuak zuk lo hnai pianthar ah nan ruah cun nan tlau bak kuak zuk lo hi pianthar si lo zudin lo zong hi pianthar si hrim hrim lo vawlei cungah zuding thatham cu panga tlawm te peng si ko cu zuding lo an tor pathian zum lo mi zuding zuan din tung lo kuakzuk lo hna pianthar ah na hei chiah khaini phiat hna pianthar ah na chiah ka dawt le khaini a hmawmmi thatham cu a lai hrawnghrang le a mizo le a kalar hrawnghrang kha pei khaini bi tak te a hmawmmi vawlei cungmi vialte khaini an hmawm ṭung lo thi si si an ti an tong ṭung lo ma cu khaini phiat cu maw pianthar ah ka dua Pianthar ti cu Jesuh khamnak kong fian bak i amah bak kha thiang thlarau in a chungah hmunhma lak i ngaih bal lomi lawmnak le sinak ngeih kha pei pianthar tiah Baibal nih timi si ko cu. Hallelujah! Hallelujah! Na piangthar maw? Fel tein na um na hi maw? Pianthar i ruat sual lai ci fel tein um hi piangthar si lo a piangthar mi nih cun fel awk a si nain a felmi papaw in piangthar nai sai lo thlanglei khin fel tuk khi eh, oh, sorry ka lei zong an fel tuk khi o khi ka lei an fel tuk an pianthar tung lo pianthar tu thil dang te si Jesuh he i ton khi pei Jesuh ngeih Thiang Thlarau ngeih ka pei pianthar cu a si cu, lawmh bik ni na ngei ve maw? Jesuh he nei ton ni hi nei lawmh bik ni a si ve awk a si. Thlarau mitcaw na sinak in khua na hmuh ni hi nei lawmh bik ni a si awk si, cu bantuk lawmh bik ni cu na ngei ve maw? ti hi hrawmh kan duh hna. Jesuh nih hi mitcaw a damternak John dal kuai a ṭialnak hi thlarau lei mitcaw kan sinak tin khan sa zong si chih. Kan zate in kan rak chuahnak in thlarau lei mitcaw lawng te kan si. Cu thlarau lei mitcaw kan sinak in khuacheu khuahmu khomi kan si khawh nak hnga ding ca zeidah rak biapi tuk te cun aw mitcaw ka si ti i hngalh i aw Bawipa nih a ti ning tiin rak kal hi mit khuahmuhnak a si. Hallelujah! Hallelujah! Tuchun ah piangthar lo popoh hi mitcaw lawng te kan si dih. Na mit a caw ve maw nang? Thlarau mitcaw na si ve maw? Nihin ni tiang hna hi grace member si hi piantharnak si lo fo ei. Grace member na si tu ahcun biatak tampi na thei lai, a hnuah cun na va piangthar te sawk lai nain member na luh hin pianthar si hlei lo fo ei kei cu grace member ka si van ka kai lai ti anga lo ei piangthar bu biatak a tan mi bu kan si kan ti zong ah member na lu sin hin member lak nak hin van kai se lo fo ei Jesuh ni kei cu mitcaw ka si Jesuh long long hi ka ceu na ka si Jesuh long long hi ka ka, ka khamtu a si keimah tuahsernak vialte hi ziru a si tiah amah nei hngat lawnglawng ah thlarau lei khuamu na si ve lai a piangthar lomi hoi hna kan um rih maw thlarau mitcaw hoi hna kan um rih maw thlarau mitcaw nih cun kalnak ding lam kha hngal lo i a kal tawnnak ding a kal lo i a kal lonak ah a kal thlarau mitcaw nih cun a ei tawn lo dingmi kha a ei i a din lo dingmi kha a din thlarau mitcaw nih cun a chim lo dingmi kha a chim i a chim dingmi tu kha a chim lo thlarau mitcaw hoi kan um rih maw thlarau mit khuavangmi khuahmumi kan si khawhnak hnga ding caah Jesuh lawnglawng hi kan ceunak a si amen amen Vawlei ah hin chuah tlamtlin lo cem i a har bik bak lai te ka ruah mi cu mitcaw thi si lai te ka zumh. Mitcaw thi vawlei i sem ve ṭung i mi bang lo sinak a har bik bak lai ka ruah mi cu mitcaw bak si lai. Kut ngeih lo cu an ke talin, ka ngeih lo cu an ka talin, ka ngeih lo cu an holh khawh lo man an mit talin, an mit a ṭhat ti lo hnu hnu ahcun zeizong vialte hi a mui di na mit i chinh law chun zong a mui zan zong a mui na lung a fim ṭung zeihmanh na hmu lal zeitluk in dah mitcaw hi a har lai hi mitcaw pa hi Jesuh nih a mit rak damter hlah sawh law a mit khua rak hmuhter hlah sawh law kum sawm sui kum sawm let lawng a mit a caw lai thlarau lei mit caw cu khana khan a chan a sau deuh i Jesuh an ne ton i Jesuh kan ca ceunak a simi he nan ne ton i na mit khua an hmuhter lo a si siah cun vawlei i mit caw na si lawng si loin zungzal in zungzal hrem hmun ah mit caw dir hmun ah a dir ding na si hi tu chun ah zuam caw kan duhmi si amen Cu micupa cu cet a thuh i cil a neh i cil in an nguaihmi cet a mun nalh zongah phunzai lo va kal vai ṭawl a ti caah aw ceunak pathian a si tiah a va kal i ai vai ṭawl a kir lei cu khua put tiah a hmu ko kan pathian men thang ṭhat ko seh cucu mitcaw pa i ai lomh cemmi a si lai te ka zumh amen khanak i ai lomh cem caan i zeitik hmanh um lai lo the joyous day for the blind man cu mitcawpa ai lomh cem caan cu the day when he begin to see khuamuh hram ai vun i thok hi mitcawpa ca ai lomh bik caan a si lai amit a rak cawt lio ah hin Mirum pawl nih me thaw thawn put lai te ka zumh. Barbecue zong ai lai te ka zumh. Arsaro zong ai ko lai te ka zumh. Sinain a boa i ai lawmh cem caan cu Jesuh nawlngeihnak ruangin Jesuh ai bochannak in a mit khua a hmuh ni tluk i ai nuamh ni caan hi um lai te ka ruat lo. Nang ta lawmh bik ni na ngei ve maw? When was your joyous day? When was your joyous day? Zeitik khat ah nei rak i lawmh bik ni a si. A bia thluachuah petu kan Pathian min thangṭhan ko seh.